mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau
ndi khou livhuwa a tshi kha ḓi vha madekwana avhuḓi kha belran news u tevhela news kilikotsa rapotsa na mpho felicia modau sanga misi vhatevhelere vha ri tshi khou ḓisela mafhungo oṱhe o to ṱutswa mafhungo vhano tshiṱerekeni tsha vhembe ri vha ri tshi khou lavhelesa musi na makhado Collins Chavhane khathihi na Thilamela ri khou thoma ngo lavhelesa mulandu wa vhahumbelwa vhavhili vhane vho khou ṱumanyiwa na bulayo ḽa tshiṱuhu ḽa fhiswa ha muthu wa tshifumakadzini ṅwaha wo fhelaho fhaḽa kha ḽanzhelele vhuponi ha biaba ri tshi khou lavhelesa onoyo mulandu ndi wone wo fhiriselwa phanḓa nga khodi ya madzhisiṱiraṱa wa tsanani vhahumbulelwa vhane muṅwe wavho u kha ḓi vha fhasi ya ndango ya vhabebi vha ḓo dovha hafhu vha ḓivhonadza khothe nga ḽa rathi shundunthule gidimbili fumbili rathi muhumbulo muhulwane wa u pfukisela phanḓa mulandu uyo ndi wa uri vhamuṱa wa mupondiwa vho ita khumbelo khothe ya uri na vhonevho vha kumbelo dzhena khothe vhunga vha sa tendeli u dzhena vha muṱa vha khou sumbedzisa u farea nga nḓila zwine zwithu zwa khou tshimbidzwa ngayo khothe zwinzhi kha ri pfhe muraḓo wa muṱa makhadzi wa mufu vhane a vho ngo tendubulwa nga madzina vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho Zwino ro fhiwa date ya dzi six dza May and dzi six dza May dza hone thi ri riṋe ro ṅwala vhurifhi ho humbelwa vho ri kha vha riṋe vha muṱa kha hu vhe vho na muthu muthihi kana vhavhili vho no dzhena khothe musi i tshi senga ra vhudzwa upfhi ri ḓo fhinduliwa zwino upfhi ndi hone ri tshi ḓo vha ri tshi khou fhinduliwa hezwo nga dzi six dza May uri ri khou tendelwa na u dzhena nahone arali ri tshi khou tendelwa u dzhena hu ḓo dzhena vhathu vhangana mara yone vho yi ndi kho vhona uri eh, i khou tshimbila ngo thivhiswa riṋe vho sa muṱa vho ri khou ḓi nyango vho ri vho hu tshi dzhena hu tshi sengiwa hu ḓivha vho na muṅwe o no khou dzhena hu si ne hu pfhi riṋe kha ri ime nnḓa vhabebi vha havhaḽa vhana vha dzhene nga ngomu mara zwone hai u ya nga ha nṋe vho yi ndi kho vhona zwi tshi khou tshimbila Ri bvela phanḓa ngo lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa Vho Thilivhali Ṋemalamangwa vhane vha ḓivhiwa sa Vhopiti vhane vha tamba matambi a Tshivenḓa a ḓivhiwa vhukuma. Ri tshi khou lavhelesa mulandu wavho wo tshipa ndi une wo fhiselwa phanḓa u ya kha ḽa vho fumbili sumbe shundunthule gidimbili fumbili rathi ri tshi khou lavhelesa mulandu onoyo ndi une zwa zwino wo fukiselwa phanḓa hune vha khou sengela Keriginal Court hune a vha si basa tomboni. Zwiṅwe hafhu ndi zwa uri zwa zwino vha kha ḓi vha tumbuni ya lukhohe nga murahu ha musi muimeleli wavho vho lingedza zwoṱhe u vha wanela beili mara zwi khou sumbedza zwi tshi ri vhutoto ri tshi khou lavhelesa honoyo mulandu ri ḓo u sela murahu ndi yone u guma ha news kulikoti reports kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhinga tshi ḓaho wa thi ri a ah!
Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe, dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe, Mulaudzi Transport Service.